नमस्कार कार्यक्रम चौबटिया में अपने सबक स्वागत अछि नेपाल टेलीविजनक समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत ई कार्यक्रम अपने सब प्रत्येक शुक्र दिन एही समय पर देखैत आबि रहल छी मिथिला पेन्टिंग वा मिथिला चित्रकारिता अपना देशमे मात्रे नहि विदेशमे सेहो सुन्दर रूपसँ प्रस्तुत अछि बहुत गोटा सभ एकरा सुन्दर रूपसँ सुन्दर सन फूल सन प्रस्तुत कयल करैत छथि एहि क्रममे आइ हम सभ अपने सभकेँ लऽ कऽ चलि रहल छी काठमाण्डूमे श्याम सुन्दर यादव जी छथि जेकि रहनिहार तऽ मिथिलाके छथि मुदा काठमाण्डूमे मिथिला ए गैलरी कहि कऽ खोलने छथि आ किछु दिन पहिने काठमाण्डूमे मिथिला पेन्टिंगके एकटा स्टॉल लगेने रहथि जाहिमे हमसब पहुँचल रही ओहिठाम बहुत रास व्यक्तित्व सब ओहि चित्रकारिताके अवलोकन करऽ आयल रहथि हुनका सबसँ बातचीत कयने रही एकरा सङ्गे श्याम सुन्दर यादव जी मिथिलाके बहुत गोटा जे पेन्टिंग करऽ वाली सब छथि करऽ बला सब छथि हुनका सबके प्रोत्साहन दैत एहि काजमे सेहो हौसला बढ़ा रहल छथि आइ हमसब लऽ कऽ चलि रहल छी श्याम सुन्दर यादव जीके बातचीत दिस आ ओहि चित्रकारिता दिस मिथिला चित्रकला आइ देश विदेश में जँ मिथिलाक कोनो चीज बिन किछु कहने सुनने चिन्हा जाइत अछि तऽ ओ अछि मिथिलाक साधारण महिला तथा आम जन द्वारा बनाओल जायवला लोक चित्रकला अंतर्राष्ट्रीय जगत में मिथिला के पहचान आ प्रतिष्ठा दियाबऽ वाला सबसँ सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यमक रूप में जानल जाइत अछि मिथिला चित्रकला गामठाम मे सर्वसाधारण महिला सभक संगहि आम लोकक लेल नियमित आमदनी करबैत रहऽवला कुटीर उद्योगक रूप मे सेहो स्थापित भऽ गेल अछि आजुक दिन मे ई चित्रकला। अक्षर ज्ञान तक नहि भेनिहाएर अनेको मैथिलानी द्वारा लोक व्यवहारक ज्ञान आ मिथिलाक उन्नत सांस्कृतिक धरोहरक रूप मे प्राप्त कल्पनाशीलता एवं कलाकारिताक रूप मे निरंतरता पबैत आएल एहि मिथिला चित्रकलाक संरक्षण तथा संवर्धनक संगहि

युवा चित्रकार श्याम सुंदर यादव त अपना मात्र चित्रकारी नहीं करे छत अपन गाम सिरहाक विद्यानगर में मिथिला चित्रकला के स्कूल चला रहा है आ ओहि माध्यमे कुछ महिला के प्रशिक्षण आ रोजगारी दुनू द रहा है एहिमे कलाकार रंजीत झा उनका प्रशिक्षक के रूप में सहयोग कर रहा छथिन एतबे नहीं श्याम जी काठमांडू थमेल में मिथिला ए आर्ट गैलरी के संचालन सेहो कर रहा है वही आर्ट गैलरी में कुछ समय पहले एक चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन किया गया रहा जाहिमे ग्रामीण महिला चित्रकार सब द्वारा बनाओल गेल चित्र सभक संगे किछु आनो चित्रक प्रदर्शन कयल गेल रहे नेपालक चित्रकला आ मिथिला सांस्कृतिक क्षेत्रक अनेको हस्ती सभक उपस्थिति रहल ओहि प्रदर्शनीक उद्घाटन मिथिलाक उद्योगपति डॉक्टर वीरेंद्र महतो कयने छलाह मिथिला चित्रकलाक विविध आयाम पर चर्चा परिचर्चाक बाद प्रमुख अतिथि डॉक्टर महतो स्वयं कुच्चीसँ कैनवास पर रंग पुत सांकेतिक चित्र बना कऽ प्रदर्शनीक विधिवत उद्घाटन केने छलाह ई मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी जेकि सिरहाके एकटा गाममे एकदमै सामान्य महिला सब द्वारा तैयार कऽ कऽ एहिठाम काठमाण्डूमे मिथिला ये आर्ट गैलरीमे प्रदर्शन भऽ रहल छै तकर अपने आइ प्रमुख अतिथिके रूपमे उद्घाटन केलिए ई सबसँ पहिने एकटा चित्रकला प्रदर्शनीके उद्घाटनकर्ताके रूपमे कोन तरहके महसूस केलिए हमरा तऽ बुझाइए ई गाँवमे जे जन्मके बाद जे शुरुआत भेलै बड़ बुझऽ सुझऽ लगलिए तऽ ओ चीजसब जे देखने छिए वएह चीजके दोसर रूप हम देखि रहल छिए ताहि दुआरे हमरा ई महसूस होइए कि वास्तवमे हमरासबके एगो जिनगीके शुरुआत एहि चित्रकला सबके साथ साथ भेलै ओ एकदम गौरव महसूस भऽ रहल है जी आओर एहन अपन देखल जानल चिन्हल चीजके एहिठाम व्यवस्थित रूपमे एकटा प्रदर्शनी भेलै तकर उद्घाटनकर्ता अपने भेलियै ई केना लागि रहल अछि

तराइप्रतिके या मिथिलाप्रतिके एगो लगाव कहियौ या माया कहियौ ओहि चीज सभके लऽ कऽ ओ जे अगाड़ी बढ़ि रहल अइ ओ अगाड़ी बहुत एगो प्रशंसाके चीज लायकके चीज काम कऽ रहल अइ ओकरा लागी हमसभ जतेक धन्यवाद देबै जतेक ओकरा धन्यवाद कहबै ओ शब्दसँ शायद हमरा बुझाइए कमे रहतै जी एकटा आओर सिरहा कहल जाइ छै एखुनका समयमे पता नहि किया कहि दै छै जे नेपालके छिहत्तरिम जिला साधन स्रोतके अभाव आदि इत्यादिके कारणसँ ओहन ठामसँ सृजनाके कलाके एतेक महत्वपूर्ण कृति सब बनि कऽ आयल छै आओर ओहिठाम श्यामजी कलाग्राम बनाबऽके एकटा नियार छै केने ई कोन तरहक प्रयास लगैया आओर ई सफल भऽ सकै छै कि नहि एहिमे सिरहावासीके एकटा नागरिकके हिसाबसँ सेहो अहाँके की धारणा अछि देखियौ ओ

जे किसिमसँ जे आदमी ओहि जिलामे जनमि कऽ बाहर गेलै बाहर कऽ कऽ कमा कऽ एक दू पैसा लगबय चाहैए अपन गाममे किछु करय चाहैए ओही हिसाबमे हम देख रहल छियै श्यामजीके जे प्रयास हइ ई चित्रकलामे यदि एकरा बढ़िआँ जँका एकरा मैनेज कयल जाय बढ़िआँ जँका लऽ जायल जाय तऽ हमरा बुझाइए कि ओहूमे शायद ओतेक प्रॉब्लम नहि होतै हमसभ किनको किनको कऽ कऽ जोड़ि कऽ एगो कलाके हमसभ बचबयके कोशिश करबै हमर नाम अछि उमेश्वर झा जे घर अछि सिराहाके गाबी सब वर्षावा वार्ड नम्बर सात आ जन्मस्थल अछि हमर माँ हाल एकटा हम कृषिके प्राविधिक छी कार्यरत हम सिराहामे छी। जी तो एकटा कृषि के लोग और ई चित्रकला सेहो कतौ ने कतौ गाम ठाम से जुड़ल छै कृषि वा खर पतवार के जे चीज सब छै ओ ओहिमे से रंग सब निकालि कऽ ओहि सब बनाओल जाइ छलै आओर कृषि मे एकटा इहो सामर्थ्य छै से सामर्थ्य जखन एहि रूप मे सुन्दर रूप मे देखै छियै से केहन लगैया ई तऽ की छै ने कृषि भी एकटा कोनो जगह के एकटा परम्परा काल से एकटा ओ संस्कृतिये छै ओहिठाम के उपजे छै जकरा अहाँ परिवर्तन नहि कऽ सकै छी कोनो ने कोनो रूप मे रहै छै स्थिर रहै छै ओहि जी जी आ ई कला जे छै से कलो ओहिना छै कला छलै ई सिराहा मे आ सिमरौनगढ़ मे लेकिन ओकरा आनि कऽ राखि देलियै हम अहाँ काठमाण्डू मे ओहिठामका संस्कृति ओहिठामका कलाके लोक ओहूठाम बड़ा सुन्दरसँ रमणीय दृष्टिकोणसँ घुरि घुरिके देखै छै हमरा जे एतेक सुन्दर लागल कि हमरा सबके एकटा मिथिला जे संस्कृति छै ओ वास्तवमे ई काठमाण्डूमे आबि एकटा एकटा नेपालके एकटा राजधानी काठमाण्डूमे आबि जे झलकौने छै एकटा जे चिनारी सिरहाके जे देने छै बहुत नीक लागल हमरा कमतीमे तऽ ई सिरहाके एकटा धरोहरके रूपमे जे ई रखने छै एटा सिरहा के एटा तराई के एटा भारत संगे जोड़ल आ सीमा के जिला जे एटा एहिसँ पहिले भी हम सुनने छलियै कि सिरहा छिहत्तर जिलाके रूपमे अबै छै लेकिन ई छिहत्तर जिलाके ई कला छै ई कलाके रूपमे जे देखौने छै ई हमरा बहुत नीक लागल आ एकर हम अहाँ सबके हम अहाँ सब इनका जगा कऽ रखबै ई हमर बहुत नीक लागल जी अपन एक बेर परिचय कहि देबै हमर नाम भेल हरिश्चंद्र पंडित हमर घर भेल जिल्ला सिरहा गाविस गाउँ महेशपुर वार्ड नम्बर पाँच हम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयके एउटा प्राविधिक सहायकके रूपमे काम करै छी नाम भेल उपेन्द्र प्रसाद यादव घर सिरहा जिल्ला फुलवरिया गाविस वार्ड नम्बर चारि भगवत अपना सबके जे ई संस्कृति लोप जे भऽ जा रहल छलै होइन ताहिके मने फेरसँ काठमाण्डू सनके ठाउँमे मने उजागर मने कही चित्रकलाके चित्रकलाके माध्यमसँ पुरनका अपन जे संस्कृति हइ से झलकौने हइ ताहि दुआरे ई बहुत सुन्दर बहुत बढ़िआँ जे हम हरि यादव आ घर हमर ये विद्यानगर गाँवसँ छलना भेल आ ई हमरा गाँव सबमे जैसे कार्यक्रम शुरुआत भेल ताहिके लेल हम श्याम सुन्दर जेना हमर भतीजा अछि बहुत बहुत जे है से ओकरा हम बधाई दै छी जे ई कार्यक्रमके अगाड़ी बढ़ौलक आ हम सरकारसँ जे है से मतलब आग्रह करै छियै जे मिथिला संस्कृतिके अगाड़ी बढ़ाबऽके लेल जे है से किछु एहिमे प्रोत्साहन करै सहयोग करै जे मिथिला संस्कृतिके जे है से मतलब विश्व स्तरमे नेपाल स्तरमे तऽ करीब करीब अथी हेबे करै है विश्व स्तरमे केनाके ई कलाके जे है से मतलब अगाड़ी बढ़तै आ एहि के लेल की करऽ पड़तै से सरकार एहि मे सहयोग करैत। प्रदर्शनी मे सहभागी भऽ मिथिला क्षेत्रक सर्वसाधारण सभ सेहो बेस रोमांचित आ गौरवान्वित भेलथि जे अपन माटि-पानि मे एतेक महत्वपूर्ण कला निरन्तरता पाबि रहल अछि जकरा राजधानी मे एहन भव्य सम्मान देल जाइछै। कलाकार अन्नू झा मिथिला संस्कृति क्षेत्र में निरंतर काज करते आयल व्यक्ति राजकुमार महतो चित्रकार श्याम सुंदर यादव अपन अपन विचार एहि तरह रखलनि मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग गोदना पेंटिंग कथी में हाथे में गोदै छियै कि नहीं नहीं पोस्टर पर बनबै पोस्टर पर ओहि आधार पर जे गोदना बनबै छै से सब गोदना बनबै छै छोट छोट मुसलमान ज्यादा ओ पसंद करै छथिन विदेश में अच्छा

अतुका बहुत नीक हमरा लागल लेकिन इण्डिया से बहुत अलग छै इण्डिया मे बहुत मने विस्तार रूप सऽ अथी कयल जाइ छै तै ज्ञाने अतऽ छोट मोट तऽ इएह चीज सीखब कहि कऽ सिखलियै कि जेना घर मे धी बेटी के सिखाओल जाइ छै तैयार मने सीख कऽ विकास करी ताहिके लेल हम सीखी तऽ की अछि अहाँके आगामी योजना सब की अछि हमर दिल्लीमे सेहो ई कारबार छलै उमरमे आओर ताहिके बाद चाइनामे सेहो गेलै फेर लन्दन सेहो गेलै एहिठाम हम दू सालसँ जुड़ल छी राजकुमार जी अहाँ भोर नामसँ संस्था चला रहल छी एहिठाम हमरा सबके एकटा जे माहौल रहै आइ से चित्रकला प्रदर्शनीके ई मिथिला चित्र की मिथिलामे भोर आनामे कोनो भूमिका निर्वाह कऽ सकैया जरूर कऽ सकैया सर ई वास्तवमे आइके जे कार्यक्रम अपनेहो कहल गेलै आओर साथी सब वक्ता सब कहलन कि आइके बहुत पुरान कला छै बहुत आ खास करके महिला सशक्तिकरणके हमसब गप करै छी तऽ शायद मिथिलाके महिला सबके जे निरक्षर छथि ओ सब एते नीक पेन्टिङ्ग कऽ सकै छथि तऽ साक्षात शिक्षा राज्य आगे बढ़ल छै ओ सब कते नेपालके अथवा समग्र मिथिलाके उत्थानमे कते बड़का भूमिका खेल सकैत छै ओहिके बहुत ज्वलन्त उदाहरण छै कते जादे पावर अछि मिथिलाके महिलामे से ई देखबैत छै तऽ ई चीज घर घरमे छै सब जातिमे छै आओर आर्थिको हैसियत नहि देखैत छै सब तरहके आर्थिक हैसियतके लोकमे छै मुदा एकरा माध्यमसँ ठीके महिला सबके सशक्तिकरण करऽमे हमरा सबके आगामी यात्रा कोन तरहे आगाँ बढ़बऽ पड़त ई कि हमरा जेना बुझाइ छै जेना ठमेलमे एक दू जगह स्टॉल छै ई जगह छै लेकिन ई कि अपने हम खास कऽ दू चारि टा मन्त्रालयमे जे गेलियै एक दू बार घूमऽ सिंह दरबारमे तऽ बहुत जगहके आर्ट अथवा बहुत जगहके पिक्चर अपनेके रखल देखलके मिलत लेकिन मिथिला आर्ट मिथिलाके संस्कृति सम्पदाके एकोटा फोटो नहि देखैके मिलत तऽ हमरा सभके एकटा नीक स्टेप की भऽ सकैया कि जते सरकारी कार्यालय छै जते गैर सरकारी कार्यालय छै जते पार्टीके कार्यालय छै कम से कम हरेक कार्यालयमे एक एकटा मिथिलाके संस्कृति आ सम्पदा झलकिने गरी एक एकटा मिथिला पेन्टिङ्गके व्यवस्था हम सभ कऽ सकी भले ही बेचियेके होइ अथवा ओ पैसा फेर मिथिलेके विकासमे लगाबी से अगर व्यवस्था हमसभ कऽ सकी तऽ जब तक एकेटा चीज हइ कि हमसभ बहुत चीज खाली जनकपुरमे सीमित कऽ के नहि हेतै जब तक राष्ट्रके सरकारके अथवा राजनीतिक पार्टीके मे मे के भीतर मेन स्ट्रीम नहि करब तब तक ई चीजसभ हमरासभके मात्रे सीमित भऽ के रहि जायत ताहि लऽ के एकटा राजनीतिक पार्टी सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय हर जगह पेंटिंगके रूपमे भऽ सकैए स्टेशनरीके रूपमे भऽ सकैए सोफाके कवरके रूपमे भऽ सकैए झालके पर्दाके रूपमे भऽ सकैए एहिमे हमसब अगर छिड़ा सकी एकरा तहन बुझाइए एकटा नीक आर्थिक सशक्तिकरण नीक आर्थिक क्रान्ति मिथिलामे लागि सकैए श्याम जी आइ ई मिथिला चित्रकला सबके प्रदर्शनी जेकि अहाँ अपन गाममे अपन पहलमे जे एकटा मिथिला इसकुल चलाबऽके मिथिला चित्रके इसकुल चलाबऽके प्रयास कयने छी ताहिठामसँ बनबाकऽ अनलहुँ हँ तकर प्रदर्शनी भेल हँ ई प्रदर्शनीके रूपमे उद्घाटन भेलैए ई देखिकऽ अहाँके केहन लगैए अपना देखू प्रदर्शनी हमरा अहाँके मिथिलामे घर घरमे होइ छै आओर जे अपरिचित ठाँवमे एहि चीजके देखाबऽके जे एकटा मौका भेटल आओर ई जे देखौली हँ एहि ठाँवके जे लोकल पीपल सब ई आर्टके बारेमे जानकारी पौलकै आओर ओतने नहि जे एहि ठाँवके लोकल पीपल बाहर जेतै जरूर किछु ने किछु सन्देश लऽ कऽ जेतै कि मिथिला आर्ट एहन छै फल्लाँ जगह बनल छै तऽ ताहि दुआरे हमरा एकदम खुशी अछि किए आइ अपन मातृभूमि जन्मभूमि एकटा गाँवके ओहिठामके व्यक्तित्वके प्रचार प्रसार भेल आ एकटा हमर जे घरैसी कला हए तकर विकास जरूर किछु ने किछु खुरकिला एकटा ईंटा थपलकैए से हमरा लागैए ई चित्र जे बनेने छथि से सब के के छथि हुनकर नाम अहाँके याद हएत जी एहिमे किछु व्यक्तिके नाम छै सर सबके नहि लऽ सकैत छी पारो देवी दास तकर बाद पवन सहनी उर्मिला आ सबसे बेसी योगदान कहल जेतै ओहिठामके जे कला शिक्षक हम एकटा कोर्डिनेटर कला शिक्षक होइतो लेकिन विशेष योगदान रंजीत झा के छै तऽ रंजीत झा के बहुत बहुत धन्यवाद देबै कि एकटा गाँव मे तहू मे टिपिकल गाँव छै हमर ताहि ठाम रंजीत झा जाके ओहिठाम बैसला अखन तक ओहि ठाम छै ओहि गाँव मे बसै छै ओ आ बहुत हिल मिल गेलै एकटा हमर भाय जेकाँ सेहो भऽ गेल छै ओहिठाम तऽ ओकरो बहुत बहुत धन्यवाद देबै कि ओहि कला के ओहि इसकुल के एकटा ओकरा बहुत सारा तू पहल गुरु मिथिला आर्ट स्कूल पहिल स्कूल आ ओकर पहिल गुरु रंजीत झा जी के बहुत धन्यवाद देबै जी और एहि चित्रकला के माध्यम से मिथिला के आम महिला के सशक्तिकरण में और कोना योगदान पहुंचाएल जा सके अहाँ के की अछि आगामी योजना सब देखियौ एक के देख कऽ दोसर के दोसर के देख कऽ तेसर के ई जरूर प्रचार हेतै पहिल दिन शुरुआत केला में हमरा चारि गो महिला भेटलै ओहो नहि घर में आबऽ चाहे नहि हमरा से बाजऽ चाहे कोइ हमरा भावो जगा पड़तै तऽ तैयो सर बजबे नहि करै होइत होइत होइत होइत जे अखनी ओ सब एकदम आगू बढ़लै हँ आ ओहिसे हमरा एगारह टा महिला अखनी एक ठाँवमे भऽ गेलै ओतने नहि दोसर गाँव से सेहो हमरा लगैए हमरो गाँवमे एकटा इसकुल एहन स्थापना करी दोसर गाँव से हम कहलियै नहि एक ठाम पहिले आउ बरु आबैमे असुविधा छै मने टीचरके सुविधा छै टीचरे चलि जेतै लेकिन एकटा दलानमे शुरू करी इसकुल अखनी एके ठाम स्थापना हेतै आ अगर समय सापेक्ष जायत तऽ जरूर ई गाँव गाँव स्थापना भऽ सकैए तऽ ताहि दुआरे बहुत अपेक्षा कए रहल छै कि महिला सब एकदम सक्रिय रूप से लागतै एहिमे तऽ ई गाममे निर्माण भेल चित्र सब अहाँ एकटा ख्याति प्राप्त चित्रकार अपनो छी तऽ समीक्षकीय दृष्टिसँ जे देखै छियै तऽ एकरा केहन पबै छियै देखू हमहूँ सब पेंटिंग करै छियै तऽ हमरा सबमे बहुत बनावटीपन रहै छै हमरा अपना बुझाइत रहैए कि हम बहुत सोचिके बनबै छी बहुत चीजके देख कऽ बहुत चीजके प्रकृतिमे घुमि कऽ साहित्य पढ़ि कऽ लेकिन जे ई कलाकार बनै छै ई अपना आत्मा से अलावा ओरिजिनल बात जे छै ओहि लाइन पर दौड़ा रहल छै ताहि दुआरे हम एहि कलाकार सबके हम अपन गुरु मानै छी हमरा सबके कोनो शुभ कार्य हुए एहि अरिपनसँ एहि चित्रकारितासँ शुरुआत भेल करैत अछि जकरा कि निरन्तर रूप देल करैत छथि हमरा सभके दादी नानी वा हमरा सभके माय बहिन सभ मुदा किछु व्यक्तित्व सभ छथि जे कि एकरा व्यावसायिक रूपमे सेहो आगाँ बढ़ा रहल छथि आ चर्चित कऽ रहल छथि तेहने व्यक्तित्व छलाह हे श्याम सुन्दर यादव जी जिनकासँ हमसभ आइ बातचीत केलहुँ अगिला कार्यक्रममे फेर हमसभ एहने कोनो विषय वस्तु लऽ कऽ उपस्थित हेबे टा करब